מסכת שקלים פרק ג' משנה ב', זאגט די משנה בשלוש כיפות מיט דריי פישקעס, של שלש, שלש סאין, אין יעדע פישקע גייט אריין דריי סא, פארעמט מען עס א לישקע, מיט אזעלכע פישקעס ברענגט מען, נעמט מען אראפ די טרימע פון די לישקע, וואס מען האט גערעדט די פריערדיגע משנה, אז דריי מאל א יאר קומט מען אריין אין די צימער וואס איז פול מיט די אלע געלט וואס מען מאכט פון פאר שקל, און מען נעמט אראפ כדי פון דעם צו קויפן קרבנות ציבור.

ס'הייסט יפתּהלע קומט די שיינקייט פון יפת האט דער רבי'ן האט די שיינקייט האט דער אייבערשטער געגעבן פאר יפת און דאס חזל האבן געדרשנט און די שיינקייט פון יפת דאס דאס איז די שפראך פון יוונ'יש וואס דאס קומט ארויס פון די אייניקלעך פון יפת דאס וישכון באהל השמים זאל זיין זאל רוען אין די אין די געצעלטן פון די אידן וואס זענען אייניקלעך פון שם. און יוואניש דאס די שענסטע שפראך פון אלע אייניקלעך פון יעפעס. זאגן מיר שוין עיין התורם נכנס, אז דער וואס איז תורם, דער וואס שיידט אפ, ער נעמט ארויס די פישקעס, טאר נישט אריינגיין, לא בפרגוד חפיס, נישט מיט א קלייד וואס איז איבערגעבויגן, דאס הייסט ס'מאכט זיך אמאל אז א קלייד ווערט אביסל פארברענט, בייגט מען איבער א שטיקל און מען נייט עס נאכאמאל פון אונטער, דאס זאל מען מיט אזא זאך זאל מען נישט אריינגיין, ווייל מענטשן וועלן חושד זיין אז ער האט אריינגעלייגט דארט געלט, ולא במנעל, ער זאל נישט אריינגיין מיט א ווייעכע שיך, בלויע בשם זאל נישט אריינגיין מיט א הארטע שיך, בלויע תפילין זאל נישט אריינגיין מיט תפילין, ווייל מענטשן קענען מיינען אז דער האט אינעווייניג אויף געמאכט די תפירות וואס איז צוגענייט, און אריינגעלייגט געלט אזוי צו גנב'נען, און אויך בלויע בקמיה, א קמיה איז אויך אזא פעקל, אזא בינטל פון אור, וואס איז דא אינעווייניג זאכן און ס'איז צוגענייט, מ'זאל נישט חושד זיין אז ער האט עס אריינגעלייגט, שמא יעני עס קען זיין ער האט ארעם ווערן, ויאמרו מ'עט זאגן, מאווי נא לישקר העני, ער איז געווארן ארעם. פון דעם וואס האט גע'גנב'עט פון די לישקע, או שמא יעשיר, קען זיין ער וועט רייך ווערן, ווי אומרים מ'וועט זאגן מתרומת הלישקע העשיר, ער איז געווארן רייך פון די תרומה פון די לישקע. לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות, א מענטש דארף יוצא זיין די אלע מענטשן זאלן נישט אים חושד זיין, כדרך שצריך לצאת ידי המקום, אזוי ווי א מענטש דארף יוצא זיין אז די רבונו של עולם זאל, ער דארף טון וואס די רבונו של עולם וויל, שנעלער שטייט אין פסוק ויצאו נקיים, עטס זאלטס זיין ריין, מאי השם, ומאי ישראל, ועומר שטייט נאך א פסוק, אם מצאו חן. זאלסט טרעפן חיים ושכל טוב און א גוטע שכל בעין אלוקים ואדם.